Bishop Charles Ngosi Muchumari, na abatoriki amo na abapastor bedi bechidini abo ao, abatwachire aiga, ase eng'encho twanyorire ng'a amarieta aito na echibirincha chiaito chiatomekire ase totaiyo, chiakwanire amang'ana totakwaneti. Ase igo rigeria egento ekiya, ekero omonto aratumie ebigicha yao, naende abeke amang'ana oo aye atari ayao ase ogoteba egento otarateba. Ekiwango giaito buna abakoreri ba nyomba ya Nyasae, Abanto begenete amang'ana togokwana. Iga ekero omonto akogenda abeke ebigicha yane, buna bono mokobeka eye mogotorusia, moye korende eirwe ebekwe ang'o ao, yegosaria obwegenwa bwane na obw'abanto baria nkorara. Kiaretire ring'ana rikong'u ase ebirengererio bi'abarai aba tore aa, na baria tokoraa, batorarie buna abanto totebi abegenwa. Ase igo ase onde bwensi oimokeire chibigicha chiria, ochirusirie ase achirusetie, naende ochibekire ase omotandao ng'a intwe ateneine na omweshimiwa gokwana amang'ana totaraumerana aande na totarakwana, bono nare gosaba ng'a onye ekonyarekana, achiche ase tore ase obosio asaba okwabera. Onye tagosaba okwabera. richiiko rire ensemo yaye, egere asomigwe eleseni ng'a tagote takoira egento ki omonto ebigicha y'omonto atamotebeti, naende okwana amang'ana atakwaneti, koyatanga ase ense engima. Eke kerarete ogokwa ase omonto. Ng'ekenene egiatoretire aa, nogotangaasa ng'a amang'ana abekire aya nechibigicha chiaito, ntoraumerwe ase twaakire buna bono rero mogotoaka. Oyo ochiagete, naende agachireta aria, nabwenerete go produce ng'a ng'ai arenge naintwe, ng'aki ninki atochiigete akaenda gotoi goira chibigicha echi. Amang'ana ase omotandao agoteba ng'a omheshimiwa Nyambati, Walter Nyambati.

Saba abwo ring'ana buna eri, ewe omonto bono buna oyo nabo akoenda akorusia ebigicha buna bono tore aa, agende atebe ng'a intwe atoke ase egete tore abarebe, na inche eki ndomokorere, gose tore nabang'ina b'abanto. Eyio iga egosiria imani y'abanto na obwegeni bw'obonyasae. Ritang'ani mbuya mono ase ogoika ase ofisi eye ya minto. ase ogokwana nainwe ase rituko ria rero, ogokwana na omorisia o esump ase chinyanya, okumetie ogokumia okonene, ekero okonyora ng'a amarieta aito buna abasomba b'Omonene arikire ase emetandao buna intwe abamanyete na omo- na omogambi oito Nyambati, Buna ogokumia okonene, ekiagera ng'inyorete na ekero twamenete na omoiseke goetwa Nyasae mochie 2022 mpaka rero iga. Okwo na ogokumia okonene bontwe na ogosaria erieta, buna intwe abanto ba Nyasae, intwe tosabeire tokomoragereria. Eria kabere omonto buna oyo iga, nonye na oyio okare komong'aina, nabwekaine nere, ekiagera akomong'aina asaria erieta riaito. tokorikwa emetandao ne toroche abanto ba Nyasae bagosabera abanto baende igoro, nonya nere abwenerete gocha ase tore na bono iga asabigwe age aonchoke at- asabe amabera. Roche ere nare gosaba na intwe engaki teiyo, goita ekero twamenire na omogambi oito, intwe abange tokomenyana amo nere, twange amang'ana chikora chigenda chire gochi gochia. Inche ayio nabo nabwate. Inche no pastor Wilson Arisa. Twaikire twaikire aa ase engencho ring'ana riatogosire sana buna intwe abapastor tore na bishop tokonyora ng'a amarieta aito chipicha chiaakirwe chia Twatangasirwe ense engima, igo tokumeti sana, igo togoteba ng'a oyo oirete chibiche chiaito ere tarache ase tore atorusie chibiche echio, nayio achinyorete erinde agachi gochitanga ase engencho eye iga. Igo omonto buna oyo twamoragereiri sana ekiagera. Iga agotoira mamincha buna intwe abapastor, atagete gotosareria amarieta aito bono, na omopastor oyo orwa iga buna akwane nyanya, iga akwanire ring'ana riri twensi ritokumetie, ekiagera intwe buna tore iga, ntorasangana onde bwensi. Emiaka eria yaetete, chikura chiiri chiaetete chia omwaka oria onde, bono naende torigereretie echinde, bono omwesimiewa oito taratorangeria buna twaesanganeti nere engaki eria, naende taracha atorangerie twaumerane, tokwane. erinde atotebie. Naende egento ki'obokubi nkeri ng'a, ng'a twaumeranire na omwesimia oye nyambati, ng'a twagambire nere. Intwe ntwana goikaransa gotatiga riiri emiaka eria yaetire, mwaka elfu mbiri na ishirini na mbiri korwa eeri mpaka bono iga. intwe ntoraikaransa, onye mbono aratorangerie naende buna abapasita, togende toikaranse tokwane amo nere, erinde atotebie ekerengererio kiaye ekiabwate erinde togekore igo. Omoromereria nomosike o nyabati chinkuma oigwete esikankwa boria aroboke abana gose? Naki oigwete aye? Nomosani oo ekiagera mwakoromegana momwatana. Ekiagera ekio nigo omanyete, tarache ase toro taratorangerie, erinde togende atotebe ng'aki, buna riria twarwanete esegi eria, naende bono tiga toyero tiga to tiga toyekore, ntomoganyete atorangerie, erinde toikaranse nere. buna twaikaransete ki engaki eria yaetete, erinde atoteebie ng'aki, Bono naende esegi eria naende nkonya toratebe. Ase amarieta a Steros na Yubalo, inche nakumire sana eyarenge 2022 ekero twaigete bw'omwesimi bwa Nyagati Ekumukwani. Naromoiri buna ekiegwato ase ensinka yane. Bono nakumirie ekero nkoigwa ng'a naende ng'a naende twatokire chiusi twaki twakire chibicha, ase bono iga inche na omorandia korwa ase ekanisa ya Omoacha Central, igo nakumiri sana. Intwe buna abarandia nitobwate omosimamo naende nitobwatia amang'ana yoko bono iga etwe eto eto etotigarete ase eng'encho ya okomokorera Nyasaye. Nonya amang'ana ye chikura karo ntwe ase obwango obo iga. ntorarangerigwe naende togotoka chibicho chiaito, twarorire ng'a na ogokumisana ase amang'ana aya twarorire iga iga. Etogosaba oyo obegete amang'ana aya twakoire amatuko saba, orusie amang'ana aya ase media, ekiagera amang'ana aya atoire amang'ana ya obosooku, intwe na abanto tokorandia abanto, na abanto tokorandia abanto igoro yoko yoboruoti bwa Nyasaye. Naende ekero tokonyora amarieta aito agosareka ng'a ase nare tware togwakire chibicha, igo naichanire sana, egento eke twakegikeirie oyokorete ring'ana eri ase abamabera arusie egento ekoo, ekiagera bono iga intwe nabarandia nakumiri sana ng'a nintwe twarorekanete ng'a twachakire go- gotumekwa. ase amang'ana atagwenerete. Abanto baminto amang'ana aya, naki monyaigwete? Amang'ana atari amang'ana gotosareria amarieta? Mbuya mono. Na inche igo onde omopastor, Reverend David Nyaruri, ongokora nekanisa ya PAG. Igo nataka gokwana ring'ana ekiagera na oyomo obo narenge ase esafari eyio yokogenda go- Onyampati. Eh, oborai. Ngorikorigigwa nechisegi ne riomana, oborai igo omonto akonyenyekea Nyasae amoimokie abe omorai. Ekiagera ekero togosoma ebitabu korwa magega, nigo bigototebia buna babo Daudi babete. Nabo bare gocha ase abanto, rakini Daudi akaegwa amaguta, baria barenge abanene bagwenerete koegwa oborai mbaire. Bono bogania oboraai negekuba, mboganeti bo. Onye nomonto otumeka omwana oria, ntobwate baka amarieta aye ase emi ase emidi emedia, aende bagambe, tarusi bicha chiria, ekiagera chiria chiasoire ase ang'aa bono, gare chirabase komosoera. Amatuko aya amanda mwateba, pasta. Aere, tosabe amabera, toigwanane, abapasita torabe. Ntori banto togocha goakwa riko, ntori banasiasa, intwe togosaba Nyasaye ae omonto oboraye oyachorire, buna atorangereti gochia bwoye mwaka mwaka ishirini na mbiri, tari yatorangereti tochi komana gose tochi gokora ki, atorangereti togasaba, tokamotebia genda bosio. Lakini naende nonya ogendete chikure nabo amacheti koira egento kiabete iga auretwe. Bono nataka goteba ng'a amaabera natakeire noborai, inche natenerete oborai, morai nogencho ki? Nomonto okonyenyekera anse yabanto abanto bamoe oborai. Borai mbori korigia buna gekuba, ebikuba ebi biarorekanire Kenya eye, morore bagosokigwa abange, tiga Nyasae abasesie. Geoffrey Ogendi, nkorwa ase ekenyoro kia Matongo North Mugirango, Constituency Nyamira County. Igo ntagete gokwanera omomura oyomo okorokwa Enock Omariba Moriasi ase amang'ana aria abeka ase omotandao agoteba ng'a abapastor ababateneine nyuma yane, na baria ba bakwana bosio bwane, ng'a mbachiete ase omweshimiwa Walter Osebe Nyambati, bakaigwana ng'a omo omo Walter Osebe Nyambati tari gochi gotenena chikura chia 2027. Igo ngoteba ng'a amang'ana aria naye oborimo ekiagera ekero ebicha eria yagetwe 2027 nonya narenge, amang'ana aria naye oborimo, 2022 naye oborimo. nebiche eria etumekire aria, nigo etumekire bobe, na igo nko nkotebia omwana oria ng'a agende asome ekatiba yaito, iga ere very clear egoteba ng'a ase cyber crime and computer act, togwenereti gotumeka amarieta gose chibicha chia abanto without econsent y'abanto baria. So, omwana oria egento gioka toramokonye. nokomosabera abapastor aba bamoe amatuko atano abere, amatuko saba, agende arusie chibicha chiria naende airane ase chiplatform chiria chionsi, arusie amang'ana aria na go apologise formally ng'a amang'ana aria akwanete naya oborimo. Atakoreti bo, amatuko aria aigwa atano abere, abapastor aba igo bakomoira agende ase ekegambero. aerese inki ari gotumekera amarieta abo ase enchera y'oborimo, ekiagera asaririe abasaririe amarieta, nonya nabaumini baria babo ebagoaka chisinyi bakoboria ng'a amang'ana aya ng'aki are iga. Ee. Abakoreri b'omonguru nigo baumerane na Solomon korwana gokwanera eng'ana yababereire kobekwa chibicha chiabo ase emetandao. Nigo baumerana erinyia eri kogeikeria eng'ana ekoreng'ana barabwo nabanto b'omonguru. Nigo basabire ng'a omosaoria tabase gochorera ri kobeka chibicha chiabo egekogera barabwo nigo bakorandia ring'ana ri'omonguru gotebia abanto bagende ase omonguru. Nigo bamoa amatuko atano na nabere okanyare gotinyia ebinto ebi na gocha ase obosio bwabo, erio anyare kobasaba amabera. Onye tekoba bono okogenderera gochorereria, rirorio nigo baramoirere egetambo kerore riumerane namakotero, erio anyare gotebania mondo kwa mondo. Ekerambauti kiarua ase obotuki bwaye kiarigereirie omochie o Nyasae, yachiire amagoro aye abere.